Wuhan virus avangin kan buai em em a, chanchin chhe lam hlir thlang vel karah chanchin tha lam kan nei ve leh thei ta. Tunah chuan kan test result te rei tak tak nghah ngai lovin hun rei lo te chungin test result kan hre zung zung thei tawh dawn. A hmasa in ka channel min hlut sak tu te zawng zawng chibai vek u le. Indian Council of Medical Research, ICMR, chuan Wuhan virus kan beih let na kawng ah a hmasa ber ni tur in mahni in a hman theih mai tur home test kit a approve ta rup mai. Symptom emaw mahni in rinhlelh na i nei a nih chuan mahni in ah i in test thei mai tawh dawn. Doctor emaw Nurse te, Lab Technician ten min tih sak kher a ngai dawn lo leh zel. A va lawmawm em? He Test Kit hi engtin chiah nge a thawh? A him em? Engzat man nge? Engtikah nge i lei thei ang? I han bih chiang zel teh ang. Covid Test, Quarantine, Vaccine tih te chu tunlai tawngkam lar ber a ni hial awm e. Wuhan virus kan dona kawnga nehna chan tum ram leh hnam tan chuan pumpelh theih a ni bawk si lo. India ramah one point three billion aia tam mihring kan awm a, sorkar lam tan pawh Covid test min tihsak vek hi a harsa khawp ang le. Wuhan virus in India ram a lo luh atangin testing lab a pun belh zel a, tun dinhmunah chawhrualin India ramah sanghnih zanga vel a awm anga chhut a ni a, an la indaih lo hle. Lab technician te chu an hah thei em em a. A lu haithlak hle thin bawk ang. Khawpui mihring tam leh zualnaah phei chuan Covid test turin a biling a balangin an tlan hlawk hlawk a, tui tak tak intlar a ngai a, nghah a ngai a, result chhuah hun rei tak tak nghah a ngai bawk thin. Tunah chuan chanchin tha eng a rawn thleng leh ta a, Indian Council of Medical Research pawmpuina thlapin, Mahnia Covid intest mai theihna tur Coviself an tih chu a lo chhuak dawn ta. Minute hnih chhung lekin test tih zawh mai theih a ni a, minute sawm panga hnuah result kan hre zung zung thei tawh dawn a ni. Testing centre-a kal kher ngai lovin mahni in luma chawh rualin minute sawm pasarih chungin i in test thei tawh dawn tihna a ni. Coviself hi red test kan tih mai. Rapid Antigen Test kan tih kha a ni a, hei hi a kal hmang tur chu a ni. A hmasa berah chuan Coviself application chu i phone ah i download ang. A dawt leh ah chuan application i hawng anga, document fill up tur te i fill up leh anga. Chumi hnuah engtin zel? Fai takin i kut i sil phawt anga Coviself chu i hawng anga a chhungah chuan thil pathum a lo awm ang, Hnarkua hawlhna tur pakhat, tube pakhat leh test card pakhat. Hnar chhunga hawlh luh tur chu hnarkua lehlam lehlamah hawlh luh tur a ni a, centimeter hnih atanga centimeter thum thleng hawlh luh a tawk ang. Ka vawi nga atanga vawi ruk thleng i her kual bawk ang. I hnar i hawlh luhna lam chu Tube-ah chuan chiah tur a ni. A inchiah tha em tih chian bawk ang che. Tube hmawrah chuan nghet takin chelh la, vawi sawm vel tih vir kual leh tur a ni. Chumi zawhah Tube chhinin a chhin theih tawk turin ti tliak leh la, Tube chhunga la awm chu chhin hnan ang che. Tichuan, test card ah chuan far hnih vel i far leh keuh dawn nia. Minute sawm panga hnuah i phone a application i download tawh khan a hun a rawn hrilh tawh mai dawn che a ni. Chutah chuan i test card chu a thla i la ang a, i result a lo lang nghal tawh mai dawn a ni. He test kit hi cheng zahnih sumnga man a ni ang a, June ni khat atangin India ram hmun hrang hrang damdawi dawrah te lei theihin a awm tan tawh dawn a ni. Chutih mek laiin he test kit hi nakina hman atana mahni a lo chhek khawl chi a ni a ngem? Ni hauh lo mai. Indian Council of Medical Research thu chhuak chuan he test kit hmang thin tur te hetiang hian a sawi, Wuhan virus symptoms nei te leh positive contact nei ten an hmang thin tur a ni an ti. Chi a to dawn tih hun lai ang deuh a, lo chhek khawl vak chi pawh niin a lang lo. He thil thar avang hian lawmna tur a awm laiin lawm lohna tur pawh a awm ve leh tho mai. A chhan chu mithiamte sawi danin red test ah hian result dik lo a chhuah theihna chance a sang bik hle. Chutih rualin swab testing hi thil nuam fahran a ni lova hnar chhunga hawlh luhte a ngaih avangin mahni in lama in test ten Hrehawm tih deuh avangin hnar chhungah hawlh lut tha lovin an in test a, result dik lo a chhuah tam phah tih te pawh an awm ve leh bawk. Kan swab sample hnar chhunga kan hawlh luh kan tih bawlhhlawh avangin result dik lo a chhuah phah thei tih erawh kan hriat tel a chul. Engpawh ni se, home test kit lo chhuak hi RT PCR thlak nan em erawh chuan a tlak loh tih te pawh kan hriat tel a tha awm e. Ram thenkhatah chuan Home Test Kit hi hman tan a ni tawh a. US ah te, South Korea leh European Union lamah te chuan an hmang tan mek tawh a ni. He hrileng karah hian he thumal pathum DMK, D, Distancing, midang bula awm tam lo. M, Mask vuah that. K, Kut sil fai. Heng te hi lo hre reng la, hri lak atangin lo fi hlim la, lo fimkhur zel ang che.